mwendwo nĩ ngai akĩra mwendwo nĩ andũ na mũmenwo nĩ andũ ti mũmenwo nĩ ngai gĩkũyũ gĩthomagwo na gũthikĩrĩria na mũgĩkũyũ aheagwo ũhoro nĩ ngai mwene nĩ njĩtagwo kang'ethe wa mbũrũ na nyawĩra niĩ na niĩ ndĩ mwanake mũhoreri mwanake mwende nĩ ngai mwanake ũtarĩ maũndũ maingĩ

billion Eh. kana 3.2 million kana eh, 6000 no Eh. uria mundu akoragwo akienda mbia nyingĩ Eh. no kona ndaigirira magana merĩ rĩ Eh. ni ndĩsa Hey. ndĩsa rĩu rĩ Eh. kwina kandenge kau getagwo omondi Omoni. omondi nĩ ekũrĩkia kũigĩrĩra bet na ngiri igĩrĩ Eh. Ĩĩ, na nĩ ageretie Eh. gwĩtĩkia atĩ no- no ahote na ngiri igĩrĩ Eh. na rĩu ahotana aigĩrĩra ngiri igĩrĩ ici multibet rĩ Eh. ĩgĩkĩra na 11 kwa game 13 Eh.

mburoti cia gũkomborithia Eh. atwake nyũmba nyingĩ ta magana mana mana ĩĩ ũreciria magana mana ũngĩrĩhwo ngiri ikũmi- ikũmi- ikũmi- ikũmi o harĩ mweri mweri icio nĩ mbia cigana we ndũmĩria we nĩwe waria akiuga ba ĩĩ na makĩgũra mũgũnda ĩĩ Matirari- matiacaririe savia ĩĩ na makĩgũra mũgũnda ĩĩ na magĩaka makĩambi gwaka Ĩĩ. no kũruta araruta bengi kũruta rũtha bengi akĩmenye haha Ĩĩ. ikũmi ikũmi ikũmi mweri Ĩĩ. ah nĩ ndaumĩra Ĩni. agĩaka nyũmba nene na Ĩĩ. magĩaka 14 floors 1 2 3 4 14 Ĩĩ. no ma contractor marĩa ahete wĩra rĩ Ĩĩ. makĩmwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. bici ciaku ciothe rĩ Ĩĩ. ciathirĩra mu mwako-inĩ ũyũ Mwa- Mwako. na makĩmũrĩkĩria nyũmba Ĩĩ. na ma makĩmũnengera mataitũ na kĩ makĩmwĩra rĩu werĩ Ĩĩ. etha tikĩa etha andũ a gũikara nyũmba ici Ĩĩ. ũrogotage ngiri ikũmi o mweri Ĩĩ.

NCA. NCA. Eh, na National Construction Authority. Eh, no we flex man. Eh, ndiramona. Maguka magikira ma X. Eh. Na riu andu mona X yo ri. Eh. Makiambi kurega kuingira nyumba. Eh. Nginya aria mambite gwiciria ni mekuingira tondu ciari thaka ri. Eh. Magitigana nacio. Eh. Riu kada ri. Eh. Ni atumirire 222 million. Eh. Gwaka nyumba. Eh. NCA kiuga nyumba ici no nginya igwithio. Eh. Ciafuatire mawaitha ma NCA. Eh.

kĩgeragia ũriku wa ndia na magũrũ merĩ ndia nĩ rũĩ Ĩĩ. kana ndia nĩ ĩĩ Ĩĩ, Nĩ- nĩ ha- nĩ handũ harĩa hariku Hariku. ha rũĩ Ĩĩ. Ĩĩ, rĩu rĩ Ĩĩ. ndũkanatuke kĩrimũ ĩĩ, ũngĩkorwo na ũndũ ũrenda gwĩka ĩĩ, ndũgaitĩrĩre resources ciaku ciothe Ĩĩ. mũbango-inĩ ũcio ĩĩ, amba wĩbange ũmenye kana mũbango ũcio nĩ mwega ĩĩ. nĩamenya na mũtangĩrĩ ũguo tũngĩrĩ kuga thengio mũno Igua ũcokeirio ngatho nĩ gũkorwo tũtarĩ na inyuĩ tũtingĩrĩ haha. Ithuĩ tũtiũĩ kũhitha ndĩa. Tũĩ kũhitha ũhoro. Twainũka.